Apwoyo co, apwoyo dano weng ma guco, amoto leb luwo weng kaka ma gitye iye, apwoyo tutwal, pinge dok oruko en haa oruko ma kome mere jo ma gitye ka winya. amito akel topic mo matitidi ento dit pien lagamme wa an kikome pe angeyo gamo lokke tek but gire pe balo wan lubo waryek wanga wanongo gin ma anongo ma atamo ni tin ko atem penyone kong pien ka abedo atamo ento lagamane weng gik ma en-ni can ci dong pe angeo kono can onyo miti dong aye kit ma nongo dong miti pa wan dano kit me kwo gwok dong tye kede ci enoni pe balo en topic dong en. Pingo ka in laco inongo latin anyaka ma ca gwoki ineno yomo ii onyo gwoki orwate i ca ma dong nongo in iti mood ki kwanyo ni mood me leb Acholi en rwatte i kin un macalo laco ki dako mono gin eno ni wan ma wawoto i kin pinyi timme ma nongo warwatte kwede waneno wawinyo bene dok bene wamoko caden ma eno ni gin ma tye ka timme pe rac eno ni pe gin marac lok ma dong tye madit ni Pingo latin anyaka ma awaci kong ki nywalo ocakke i nineteen ninety ko dok ket kenyo obino paka wa i wek aket agiki ne wa i two thousand wa i two thousand tur bene dong mukene dong inongo gi dong gitye o ma dong giwaco ni aa en dong eromo ko dong man ngo mon dong kita nongo en tye ka nene kwede.

mukene ni tye bad ka iyelle kwede oyot can lapenya dong tye ni pingo anyira i mwaka ma awaco eno ni ka in inongo ci igamo wangi ci iwace ni an ba atye ki cwiny awoto i cafari gwok ki onyo bene kur atye omer ma atye dong en ki cwiny me ngo me rwate dong onyo kong tin wabed kadi wanam galwang ci dong oo ica mo koni me rwate nyo wek awaci rwate i butu lapeny dong tye ni pingo anyira wa eni pole. Pe gipenyo niya, I butowa eni ba, pud warwatte tin? Annu pe angeyi, bad wangeyo ni tin. Kong wagwokke. Gwokke man ma giwaco nyo ni gitiyo ki roc bol. Wunyo an ba, tin-ni, an gire lokki ni awinyo ber mada, ci dong kong

Ka in inongo latin nyako ma ogamo wangi ci dong iwaco ni an ba mukene bene en kit kwo me kare an dong pe angeyo but aromo waco ni can onyo miti en kit ma awaco ni kit ma kwo tye kwede latin anyaka bene dong pe dok mukene mitte ni icun acuna en kong ikome penye ni a kong itimma gin mo do. kong etimma gin mo onyo warwatte wane kedi buto ci imina gin mo ping timma rac eno ni i cawa ni an aneno gin eno ni dong pe odwogo bal pien pe obigik bene pe genge kadi bed wa tute tutwal ni nongo ogiki but enoni dong tye gin ma bedo calo i politics kayo lawoti pe dong weke wang ma ikuto lawoti kadi gin ma nongo dong oballe con ci dong kiweko pudi wang ma otimme now pingo anyira wa imwaka ma awaco eno acel acelle en aye romo penyi ni irwate wa ibutu eni ba? wagwokke wati ki roc bol onyo ba an ma pud pe warwatte wani kedi kit ma pud nongo pe wangene ni kong wapim remowa pingo? Dicicion eni weng pole a ki bot laco in nongo me rwatte gire i yo wu me buto ni kit ma wurwatte kede en ni cawa eno ni ka kwene ogwokke i yo me buto tic ki roc bol onyo ite yo mere dong calo dako ni ma nongo ojwi in dong inge ogwokke iti kede i ot orwate o mere dong ka mano labongo otamo pi gwokke bene pole dong tye i wi co kun bene wangeyo maber ni two tye ci lim tye An dong aniang ni i caa ni gin ma pire tek mada anyera dong gilworo dong tutwal en aye yacu pien inongo atin anyaka ka gwok irwatte nyo inongo nongo kwo i yatte i kome kwo i yato ba kwo i yato tye ka gwokke iyo pe wek iyaci. Ento, dong ni wagwokke, kono onongo owinye ni ai i kunge butu, pwoc mo bibedo tye manok emiya latin cene mo matidi pien co gire pe giminigi cene ba, gimiyo ka mukene bat madwongnge irwatte i butu kin laco ki dako. Dako aye nongo cente. In laco dong en i gik en ki rwatte wunu iye onyo gwokke yomcwiny moni ma nongo iye. Kita dong kiteri kwede, ci dong lapeny ma tye aye ni pingo anyirawa eni pe gipenyo ni wabuti pa akwero, wawiny iye ni iminacene onyo obedo mokwa kit ma wamoko kwede-ni? tin warwatte i kinwa ca gwok ibedo ka kubbe con nyo pud ononge bene cawa enoni i te bar, ot myel, i restaurant gi enoni ka ca me rwatte oromo pingo lutino anyirawa eni pe penyo ni wagwokke wati ki roc bol onyo Kit lobo mudongo-ni, kong dong wanong lapim remo, wapim remo wa pingo gin enoni tye ka timme. Lapenya ma dong tye matek loyo weng ma ka wabinyamo iye, kinyam iye ci kong kitem nongo kong lagam mo ma romo bedo calo lagam dong ma ka kipenyi in dong igamo? Minne nongo tye ka kenyo. Co pe balo, ento ping ma an akelo en, an apwoyo luwiny lok weng ka ma itye iye pe dong akwano koni tye kwene koni tye kwene ibut lobo ni weng tek imere lok eni owinye boti, an angeyo jo matego madongo ma giryek gitye ma giloyo an giromo kelo lagam eni wek olo to abed ki ngec pien dong ba aneno dong kibat kibat. laco aye tutwalle kong ewinye laco aye dong myero omok tamme kigwoke kitir ki roc bol kipim remo onyo kur onyo mere dong wabed mere calo gin ma dong wangiyo con in dong dakona me ot an dong cwari ka cawa ne oromo tuku neko ka mano dong kikome. Apwoyo tutwal aye lamope lubanga gwokwu weng.